एहन तैं चढ़ला कि नहि हमसभ तऽ साइकिल देखनहो नहि रहियै बाप रे सभ कहै बाइसिकिल अयलै बाइसिकिल अयलै एहिपर सभ गेलै देखऽ लालटेन तऽ हँ भुक भुक करैयौ देखबै तऽ एना कऽ बारै कि नहि तऽ बड़ै आ एना कऽ दै तऽ बनि कऽ मियाज आबि जाइ कम भऽ जाइ तैँ कहै राखह

आ ई लालटेन जे एलै एना करै तऽ बहिन हमसभ तऽ ओतऽ कऽ भागि जाइ कतेक उम्र रहै अहाँके सबके ओहि समयमे ए सात आठ ओवर खप ओहि समयमे ओहि समयमे सात आठ वर्षके अहाँके उम्र हँ। आ एखन कतेक हैत हो जी एखन जे हम नहि कहब तैयो नुका चोरा कऽ ई सएह सभ आबू हम टपि गेल है ने शतक मारि देने छियै सत्तर ये शतक शतक एक सए वर्ष ओहिके लगभग हम छियै अच्छा तऽ ई लालटेमे उएह ने रहथिन हँ अयो तऽ गाँवमे तऽ बड़का बवाल भऽ गेल हेतै ओ सब तखन साइकिल एलै एहिपर सब कही केना चलतै एतनी च- पहिया पर तब ओहिपर पहिले पीताम्बर बाबू चढ़ि कऽ देखलखिन पीताम्बर बाबू के रहथिन ए, कृष्णोके बाबू आ साइकिल के अनने रहथिन हिनके बोता आयल रहनि उएह सब किरानीमे रहै तऽ आब गाममे के आनत सुरेश्वर बाबू हँ हिनके बोता दुनू चीज हमसभ देखलहुँ सौंसे गामक लोक एलै देखऽ लए साइकिल देखल है हँ अच्छा सौंसे गाममे तऽ पीताम्बर जी के साइकिल चलाबऽ अबैत रहनि आबैत रहनि तैँ चढ़ला कि नहि हमसभ तऽ साइकिल

आ लालटेम जे आयल रहै तऽ एक दिन अहाँ कहने रही जे सब कहै छै राखस से राखस से लालटेन तऽ हँ भूक भूक करै यौ देखबै तऽ एना कऽ बारै कि नहि तऽ बड़ै आ एना कऽ दै तऽ बहिके मिहा जा- जाइ कम भऽ जाइ तैँ कहै राखब तऽ लोक सबके तऽ बड़ डर भेल हेतै हँ ई सब जे रहै भेल लालटेम के बाद मे फेर किछु तऽ गाँव मे फेर तऽ बड़का क्रांति आबि गेल हेतै क्रान्ति जे एगो सब कहलकै जे चलै चलऽ देखब केहन की छै ओही समयमे देखलक तऽ धिये पुते टा देखऽ लए गेलै कि पैघ बुझ ओहिमे बूढ़ तूढ़ सब गेलै तऽ धिये पुता दलान भरि गेलै लालटेम देखऽ लए हँ तऽ दिनमे जरा कऽ देखै कि लोक राति दिनमे दिनमे करै तऽ राति कऽ अबितै दिन कऽ रहै एगारह बजे दस साढ़े दस बजे कऽ बलदारीमे भरल लोक रहै सब देखे लए आ आब जे देखै छी ओ लालटेम वाला जमाना सेहो देखलियै जे लालटेम एलै तऽ राकस एलै राकस एलै आ आब जे गाँवमे चकाचक बिजली रहै छै तऽ आब की अन्तर बुझना जाइए आब तऽ ब- एकर बुझि पड़ैए स्वर्ग भऽ गेल छै अच्छा जीविते स्वर्ग चलि गेलियै हँ विकास भेलैए